سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ هاوڕێیانی خۆشەویست گەڕاینەوە لاتان بۆ پێشکەشکردنی بابەتێکی وێنێ بابەتی ئەمجارەمان چۆنێتی پیشاندانی شاشەی موبایلەکەت لەسەر کۆمپیوتەرەکەت یان بەکارهێنانی موبایلەکەت لەسەر کۆمپیوتەرەکەت موبایل جۆری گالاکسی یان سیستەمی ئەندروید و بۆ ئەو کۆمپیوتەرانی کە وینندۆزدەی لەسرە باشە بۆ هیوای کە بابەتەکە ئاسان بێ و چێژ بەخش بێ و بەسوود بێ بۆ ئێوەی خۆشەوی سەرەتا ئەچینە سەر مایکرۆسۆفت ستۆر مایکرۆسۆفت ستۆر ئەو شوێنەیە کە وەکو گالاکسی ستۆریان وەکو پلیستۆری سەر موبایلەکەت بەنامەکانی تایە و ئەتوانین لێوە ئینستاڵی کەی دای بەزیێنی ئەگەڕین بۆ بەنامەیە کە بەناوی سامسۆنگ فلو سامسۆنگ پرۆ بەرنامەیەکە کە دانراوە بۆ نەقڵکردنی شاشەی سەر مۆبایل بۆ سەر کۆمپیوتەر و هەروەها گۆڕینەوەی فایل وەمنە مەلەفێک هەیە لەسەر کۆمپیوتەرەکەی نەقلەکەی سەر مۆبایلەکەەوە بە هەمان شێوە یان بەعکسەوە و هەروەها ئەتوانی ئەو نۆتیفیکەیشنانەی ئەو تەنبیهانەی کە لەسەر مۆبایلەکە هەیە لەسەر شاشەی کۆمپیوتەرەکەیش دەرکەوێت و ئەو نامانەی کە بۆت دێت توانین لەسەر کۆمپیوتەرەکە دەرکەوێت و توانین جوابی نامەکەش بیتەوە بەرحاڵ ئەشینە سەری سامسۆنگ فلو لێرە ئینستاڵێکی من ئینستاڵم کردووە دام بزاندووە جا ئێوە ئینستاڵی کەن چاوەڕێکەن تا داونلۆد دەبێت دواتر ئەم بەشە گۆڕێ بۆ لانچ

سامسۆنگ فلۆگ لێرە ئینستاڵیکەی بە هەمان شێوە وەکو چۆن لەسەر کۆمپیوتەرەکە ئینستاڵت کرد لێرەش ئینستاڵیکەی کە ئینستاڵت کرد پاشان ئەوپنیەکەی لەسەر موبایلەکەت وە لەسەر کۆمپیوتەرەکە لەسەر کۆمپیوتەرەکە ئێستا ئەمە ئەوپن کراوە کراوەتەوە بە هەمان شێوە چینە سەر موبایلەکەمان ئەوپنیەکەی دینە بەشی ستارت لە ستارت لە کاتێکا کە ستارتەکەی

لێرە لەسەر کۆمپیوتەرەکە و لەسەر موبایلەکە هەمان ژمارە پیشانەدا لێرە ئۆکەیەکەی لە پاشان لەسەر موبایلەکەش بە هەمشێەوە ئۆکەی دان لەسەر موبایلەکەش دان ئۆکەی لێرە چی ئەبینی ئەم ڕووکارابینی ڕۆکار یەکەم کە ئەی بینی لێرە ئەم بۆ گۆڕنەوەی نامەیە یان بۆ گۆڕنی فیلە بوون فیلێک لەسەر کۆمپیوتەرەکەمە ئەنێرم بۆ سەر موبایلەکەم وانە بە ئەم ئەم وێنە بێ دقت بە ئێستا لەو ئەی نێرە بۆ سەر موبایلەکەم لەسەر موبایلەکەیش نیشانەیە بینی کە ئەپڵەو دەکرێەوە لەم دی و داڵۆ دەکرێت بەهەمان شێوە لەسەر مۆبایلەکەش هەر وەک زایدەی کە کراوە ئەتوانی لێوە شتی بۆ بنێی یان نووسینێکە هەڵۆ یان نووسینێکە تۆ ئەتەوێ بینێری بۆ سەر کۆمپیوتەرەکەت بەهەمان شێوە لەسەر کۆمپیوتەرەکە دەرەکەی وە بەعەکسەوە توانی لێرەوە نووسین بۆ سەر مۆبایلەکەت بنێری خاڵی دووهەم یان سێم یان چوارەم

ئەبینی لەسەر موبایلەکەت وایفایەک دەرەکەوێت لەسەر شاشەکە و شاشەی موبایلەکەت کاڵا بێتەوە ئەمە شاشەی سەر موبایلەکە نەقەرهاتە سەر کۆمپیوتەرەکەت لێرەوە توانی موبایلەکەت بەکار بهێنی وەکو هەموو شتێک هۆمنە و بە هەمان شێوە توانی کامرەکەش بکەیتەوە و هەر لەسەر کۆمپیوتەرەکەتەوە وێنەش بگری باشە شتێکی ئاسان و ڕاستی نایە بە لێرەوە باک لێرەوە بەرنامانی کە کراونەتەوە لێرەوە بۆ سەر شاشەی ڕیسی باشە یەکێت لە خاصێتەکانی کە ڕاستی نایابە چین سەر بۆ نەچین سەر یوتیوب یوتیوب یوتیوب لێرە

لێرەش فاڤۆریت دەتوانی بۆ منە هینیکەی ئەستێرەکەی لێرەش ستینگی ئوسڵیشن یعنی های بێ میدیەم بێ های بێ دیقەی ئەم شاشەی کە بۆ تۆ نەقلێکە بەرزە باشە ئەبین دیقەکەی جوانتر بوو تێگەی ئەمە ئەو بەنامەیە بوو ڕاستی کە من پێم باش بوو کە ئێوەش بەکاری بهێنن و سودی لێ ببینن بۆ هیوایی کە سوودتان لێ بینی بێ ئەم پەیجەکەمان کاریکماش بۆ ئایتی لایکیکەن لێرەش وبسایتێکی تایبەت بۆ خۆم ئەگە توانیت ماوەی جارە بێنە سەر ئەم سایتشە سوودی لێ ببینن لێرش چەناڵێکی یوتوب کە تازە دانراوە بۆ هیوای کە سەبسکرای بکەن بۆ ئەوەی سود بە من بگەیەنن و سودی منیش بتوانم سود بە ئێوە بگەیەنم زۆر سوپاس بۆ ئێوە وسلام علیکم ورحمة اللە وبرکاته